konewe zimtons kochitaurire kanyaya iyi yekuti anzi ijatiwero akarova naye zabhomu hanzi iwo ngoripo ngori witness kati nyatsotsvanangurira kuti anzi chii chava ah, mukoma wangu ah, idzi mari dzepaindaneti dzonetsa idzi ko ndakazoti ah, angatori masikati maiziva ndakatofiziwa maiziva mongozwaka yangu yekuti ndogadzira mamusical videos emacartoon mavisualizers manyama neten dollars maiziva saka nekuchipa kwakaita manje demand iyi musi uyo anga katsumukei saka ndiri busy kuti animata mamusical videos vanhu ndaneta vandafiziwa vandarara nemanhede saka hanaiza boom vandifonera maiziva vanditi ha zimutunzi batikira ka pasport waiziva tikushuta firimu rakanzanzi the tiktok wife the tiktok wife inini necuriosity manje kuti ah richitone zviruru vandabatikira pashuti maiza ah, ndasvika pashuti pepe saka vachitoshuta vachitoshuta ina ndakagara pacheya yadirector naiza bomuko ah, ku andichitongoonawo kadirector achidirector director kudirector kanga kamira achidirector solo achita mafanizi ake achita ndineizo ah, inini ndava ndati nango saka vanhu vachitori busy kushuta vachitoshuta achiactor achidirector nadirector ndava ndati ko nai naiza bomu ko jatiwero navhovho nanetsai vari kupi naozemu zvikanzi haa ndobva maxwell obva ati masa kuratidza kushamisika nezebhomu ndobva angobata shaya ndaona munhu esanditarisa manje neziso ndida kuchichi kuitika apa ina handisi kuziva ka kuti jatiwero netsai navhovho oh, vakabuda kakonaiza bhomu ah, ini ndringori ah, ko ari kupiko timu rero gona manje de warisa apa pa ari timu rero pedza masport ndifamba ndi blaha blaha itora zvakawa saka manje neza buma kana baka nditasa nesiziso but asi so rinenge rero vakutanza ah, nyoka imwe mvura jet saka manje fana kuti mm, apa apa pakashata apa saka Ah, semunhu unonyatsoona kuti ah, vanhu vese vane nyaya pane zvavabata but iwe ndiwega usina zvibata izvo ndikabva ndangogara pasi manje kuti inini ndinyare manje nditange boira boira kuvhura maziso ndibva ndakuti ah, semunhu anoremekedzwa maizwa sazimtunes bva ndatanga ngozvipukuta pukuta hembe yangu maiza ndichipukuta pukuta ndigasagasa hembe dzangu ndobva panguva idikidiki iyoyo maiziva ndobva muchinhu anga ane zuda bva ngari kana pasvika maiziva saka ndaisenatsoona kuti ndiani maiziva anga kandifuratira gotsi ndobva ndangoona akabata maiza bomukola achimuzunza zunza ndobva ndatarisa bva ndati iskiti here riko asi maiza bomu arimo muskiti the tiktok wife bva ndati arika ndisedere padhuze ndisedere padhuze bva ndanda ah ndijatiwero shamwana ndati ah, jatiwero ah, muri sei muri kwamajati bva nditarisa neziziso baba ziso rarakatsvuka ita red ah, ndati bo ah, saka panguva idzodzi manje ini ndaida kudzima foni yangu manje kuti ndiise muhomwe ndinyatso kubataniza bhumu najatiwero kuti chichikuitika chachaio ah, ndichidaisawo foni yangu vandaona ah, post yatokandwa nezimseleb chinzi post ichinzi jatiwero netsai vovo naozemwa wabuda kunaiza boom saka ndichingoipedza kuverenga ndichiti a ah, jatueri navovo vabuda kunaiza boom aiwe ah, usanaiza boom vanitarisa so jatueri vanitarisa so vandati shit shit eh, ndononzi mangwani manja uzohajatori vatangani iyu ndisi boom Ndimuzvino rini ne mwana wangu ari kumusha kunofira ucelebrity rini. Hii ndina mari yangu, ndina mashares angu ndi director rini. Haiwe. Nzwa nazibuma ndingoti hayi mani jetoeri mira akati taurirane mira jetorova iwe iwe ndofira ucelebrity rinini ndofira ucelebrity unongoziva kaza jatoeri izvozvo tananga kuchema chema za Kana ndinofira ucelebrity riniyo mwana wangu ari kumusha zvisiwanza sikosi kana mubhadhara school fees wanza achikodzeya mwana wemucelebrity mwana wemucelebrity chii achitisa kumusha e ndotadza kana kufamba kupfeka hembe dzandoda iwe uchindipa 50 dollars e ndoda kwamoira ye ari kudya mari enezebumwe mwe mwaina wako yaane dhimoni kunzo zvazvanzi naneza boom haa ah, jatueri moyo ah, jatueri hausi wakunyanya here iyo moyo ira nedhimoni here jatueri fasi ayo ah, musikana rudziyo anodya inofu rechingwari wani ei dhimoni iri iwe ndiakudya mari yaneza boom moyo ira iwe shamari ndipe mari yangu mani iwe iwe iwe tano chinetsano izo haa zvenguva pana akakwaso wabata izo jatueri

haa ah, iwe nyaya ikabva tanga endera mberi vachinetsa anonza chatoera ati akatanga kutaura zvemwana wake ari kumusha ku mwana wecerebrate waizo aita kubumbiro nehasha ndakazonza kumuti nezebumanzi mucheka solo vakati iwe uita sei nezebumu vange muchibhagera mudumbu solo vakati kotso kachisirutsa masupa anga kamwe akaida actor haa ah, ndakaona eh, eh, ndakaona dhafu wauya bva kuti chetiuri chimbumire ndakuenda kumba ini ndafubvato baya kumbaisa haana tombomira chatori akarowa vanhu kunza pairowa munhu kunza tumakamera wanza takaita kuzara dust kunza takusanyatsotora kunza pachirowa mbiti ah, ndakaona naiza bhuma wakutadza kufamba kuita kukambaira manja saka inini ndakamba ndatanga kuti haya zvakwana uzoti chatori vanhu tasarira rimwe ziziso somu uzoti ndakangomutarisa vanhu vanangorara ndega pasi nedumbu so kunza yabo zichatori anga muchiki boys ndadikukuvharai ii guys ka panguva ipa pakaipa izoti ntegaso ndiri pasi boys ah, iyo zvandainzwa zvasiri bopairwa munhu so guys ka don't forget to subscribe mamalike toda kupaika part two kacho maizwa kune maartist adorerwa mamusical videos manyama mavisuals manyama nemadesigns manyama haisi ah, tinorova masini manyama baba ten dollars chete toda kusutura musical video eh, rekati unoizwa manyama e Hey guys, havasi maactors enazaboom chete ari kupuwa mari yenzungu. Kune maactors ari kunze uku vari kutoshaya kuti zvofamba sei pamwe vari kupiwa mari yenzungu havasizoti maproducers avo nemadirectors vanofambisa sei kana kuti youtube inobhadhira sei handiti ini guys eh, my name zim tunes kana kuti brandon uh, ndobhadhirwa neyoutube kugadzirwa ndichiita mavideo so musaskipa maadverts ndanonditisawo mari so guys kuna vanangoita kubatsira kuti unobhusta sei mafollowers ako zvese kuti unozotanga kubhadhirwa seizvi everything now ndechikuticha everything unongoninboxa pawhatsapp tokusai mugroup ratechikuticha everything tichikupai matricks nemasecrets ekuti mavideos ako ete maviews handiti panongodwa registration fee two dollars chete bcause ini ndechishasa nguva yangu kukutichai zvinhu izvi bcause time iyoyo ndokwanisa kutogadzira mavideos ndikaita mari so